Hemmämiz ýöne bir Hudaýtagalaň synaw, imtihan klasyna giripdiris, alan çykyljak gidiljek haby imtihan klasyndan. Bir gün hemmämiz ýa ir ýa giç, her bir ýaşdadygy belli däl, bir gün näni mesjitden eziz jemaatlar jynaza bar diýip seň adyň tutuljakdyr-ha ýadyňdan çykarma şu öwdäki gürrüňi. Palanyň ogly palany rehlet edipdir, jynaza namazy palan diýipdi, ýagny bir gün adyň tutuljakdyr şu mesjitden. Bir gün adyň gygyryljakdyr şo güni ýatdan çykarma-ha. Emma welin seni däni ýuwupda kefenlenip, jynazaň okulypdy, ýagny gabrystanda ýekeje özüň defn edip gaýdylandan soňra. Tesewwur et şu özüňe, özüňe boljak günleri tesewwur et. Pygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdýar, Insan şeýle gabryň içinde süýnüp ýatyrylandan soňram, iki däne gabryň soragçysy gelip sorajak diýýär. Haçan şol gabyry gömen adamlar şol harwar-harwar gumlary guýup-da yzyna gaýdan adamlaň häzir köwşüniň sesi gidenok gabyrdan. Häzir öli ýatan adam bar. Ýa men, ýa sen naşa aýanda-da. Häzir şo gömüp barýan adamlaň köwşüniň sesi häzir gulagyndan gidenok. Şo-o mümkin, mümkin geljekdir. Men Rabbuk we ma dinuk we men nebiyuk. Üç däne gabryň soragy. Dünýede kime ibadet etdiň? Perwerdigaryň, Rabbyň kimdi? We näme dinde ýaşadyň? We kim peýgambary peýgambar tutundyň? Oňam bende musulman bolan bolupdy dünýeden geçen bolsa, Şu dünýede iman bilen, siz ýaly mesjit bilen, namaz bilen, aýallygyniki öz hijaby haýasy bilen ýaşan bolsa, ol perişde ýöne eneň ýaly bolup gelip senden sorajak bu soraglar ha. Öz ataň ýaly bolup, dilsuz bolup, mähriban bolup gelip sorajak senden. we sen ýöne bulbul ýaly saýrajak. Hemişe okyp duran zadyň Allahu Rabbi wal islamu dini we Muhammedun sallallahu aleýhi we sellem nebiyyi. Ondaý mümkin nekir. Allah meniň Rabbym. we islam men dinim we Muhammed peýgamber aleyhissalatu vesselam men peýgamberim diýip jogap gaýtarjak diýýär. Emma perişdeler oňa aýtjak, Ýusebbitukallahu num kariral aýn, Şu kebin hemişe sabyt gadam aýlandyrsyn seni, gözüň ýum-da ýat rahat diýip däni, oňa muny jennet tarapdan bir deri çaşjakla muňa. Ýöne naz-nygmaty tülbeziýen gözleýäňde näzire wagtyň basym geçýär ýöne dört sagat bäş sagatyň nirä gidenligini bilmän galýaň, kyýamata çenlin ýöne näçe sagat ýaly boljak ýanyňa. Amma Hudaý saklasyn, telekelikde bolsaň, bi dünýede namaz ýok, täret ýok, iman yslam ýok, Hudaýdan daşda ýaşadyň, tamam ýaşaýyş fakat şu dünýe ýalakmyka diýip ýaşadyň, urup ýenjip däni Alla tarapy küla goýup, her näme etmeli mal dünýäni ýygnamalymyka diýdiň, imandan, namazdan, sogapdan hiç bir Alyp giden zadyň ýok boldy. O soragyň öňünde ýöne adam titräp, La adri, la adri diýip duruberjek. Daýy, bilmedim. Kimi soraýaň sen? Hudaý näme, pygamber näme? Kimi soraýaň sen diýip ýöne çaşyberjek akyly. Oňa perişdeler, La daraýta. Bilmadyň hiç wagtda şu zatlary. Ohum ýöne bir olakan tokmakla belenmäni, şony gurmana ýenjmäne duruljak şo gabryň içindäkini, olakan şallakla belen ýenjilmäne durjak. Rawahul imam Buhary ýok. Şu mübarek hadys dogry Peýgamber janyň hadysda şu jawan notda. Ýagny şu gürrüň bir ahunyň gürrüňi däl-ha. Bir mollaň aýdyp giden gürrüňi däl-ha. Ol, Pygamberyň hut öz mübärek dodaklaryndan çykan gürrüň. Ýagny, Haçandan öwmüzde bar gürrüň, şu aýendämizden bir gaýgy etmeli zadymyz şu musulmanlyk Alla. Üç däne sorag. Şu üç soraga görä ýaşasaň, otagda jogabyň aňsat. Bolmasa diňe işiň gaýtdy.

Şeýle dogan-garyndaşyň däni iňki ýakyn gowy görýän iliňden aglap oturjakda seň ýanyňdan gaýdandan soňram, iki gün, üç gün geçenden soňram, seň däni jesediňde, şu dünýede biziň jesedimizde ruhum barda, ruh, Hudaýtagalaň däni üstümizden bir guýan zady, janymyz bar, ruhumyz bar. Ki ölümden soňram jeset bilen ruh özbaşyna bolýa. Ol ruh däni birnäçe rowaýatlerde gelýä. Hudaý Tagaladan ejaza islejek, Ýa Rab, maňa bir ejaza ber, men şu jesedi, şol peýkeri, şol endamy ki dünýede men şoň içinde ýaşadym, Ýa Rab, ejaza ber, men şony bir bakyp geleýin, bir görüp geleýin-de diýjek. Hudaý Taala ejaza berjek, bar, gör-de gel diýjek. Ruh geljek gabryň içine. Tesewwür et, ham-hala özüň ýatyň, eý, musulman! Ruh geljek gabryň içine. Görjek häki jesedi ki, bazarha dünýäni sürüp gezip ýädi.